Mat a jeu ganeoc'h ? Hirio e komzimp an tamm diwar-benn keleier an echedoù. P'emañ o tournamant ar gandidated o paouez bezañ achuet goude pevarzek partienn, pevarzek rondenn. Setu degas a ran d'o soñj e oa an tournamant evit dibab piv a zeufe da c'hoari hor match a-enep da gampionn ar bed. Magnus Carlsen 'vit kemer e blas. Ha neuze eo bet trec'h ar Rusian Yann Iboneshi setu gant eizh poent hanter war pevarzek. Ha ne oa ket pell ar gall Maxim Vachilagrav gant eizh war pevarzek. Ha d'e heul Caruana gant seizh hanter ha Nijgiri gant seizh hanter. Hag ar re all, benn ar fin, o deus stourmet mat ivez un tournamant tenn ebet. Ha neuze e felle din komz diwar-benn ur bartienn eus Yann Iboneshi a-enep uh, Kirill Aleksenko. Setu dibar memes ur bartienn-se peogwir e kav din e c'haller deskiñ traoù uh, diwarni hag ouzhpenn-se e ez-a-ward o kompren n'eo ket ret ober taolioù burzhudus ha taolioù luziet-kenañ bep tro evit gounit partiennoù a-wechoù a-enep tud a zo daou vil seizh kant pa vijent ken barrek-se. Hag en deus c'hoariet setu echedoù echedoù solut. Krog en deus gant C-Pevar an digoradur saoz. Setu pal an digoradur-se a zo kontrolliñ ar garezenn DPEM ha neuze alies e lako e bezhioù-mezh Mosse. evit kontrolliñ karrezennoù gwenn ar c'hreiz, marc'h e froer, getri e c'hwec'h, eskob Gedaou ha Depam. Setu aze e c'hall digas soñj da tud zo d'an digoradur katalan. An digoradur katalan ha pa vez c'hoariet DP war aze e penn kentañ ha pa vez lakaet un eskob e Gedaou. Aze e vez adkavet Mupevi ar memes temoù, da lâret eo e fell d'ar Reouenn digeriñ beskelenn diagonalen o eskob. Marc'h Evtri, D-tap C-pevar, ha neuze e c'haller bezañ souezhet, daoust hag-eñ e c'hall faire gwelet penaos vez adtapet ar pezh gwerin e gwer gant ar Reouenn, ma laoskan pemp eil endor da ehanañ ar video. gallout a reont neuze c'hoari rouanez ap-pevar hag ober ur forc'hig etre ar roue hag ar pezh-gwerin eus e-pevar raktreset oa evel-just neuze hag gounit en-dro ar pezh rouanez dap c-pevar hag ar c'hwec'h setu marse ar c'hwec'h n'eo ket ar pep poellekañ pa zo bet desket deoc'h lakaat ho pezhioù-mezh met pezh faot d'ar re zu ober devat zo lakaat o eskob-se da vont e B6 evit talañ un tamm ouzh egile ouzh o ar memes eskob enebour a zo e Gedaou neuze e vir ar re wenn d'en ober gant rouanez Sedaou ne c'hall ket bep eñ mar eo bet anc'hoariet aze a-hend-all e vo Implijet a vez kelenn hir, gallout a rin c'hoari marc'h e bam da skouer, ha ma vez debret ma eskob ma marc'heg e tebrin un tour. Padal ha ma fiv un tour e vo gwashoc'h c'hoazh. Tro ar re wenn ma laoskan pamail en dor. Gallout a ra ar re wenn c'hoari marc'h C c'hwec'h ar pezh a ra forc'hig met dreist-holl ar pezh a varc'h ar rouanez a zo graet aze bac'het gant he fezhioù setu goude rann sedav zo bet sepam evit kontrolliñ ur garezenn eus ar c'hreiz ha setu aze gant ar biroù-gwer petra e soñj ar reolenn penaos emaint vont da ziorren o fezhioù dre vras Evel-just e faot dezhe kastelliñ, ha degas a roont o soñj a-bouez kastelliñ en echedoù evit lakaat an tour da c'hoari hag ivez evit lakaat ar roue e goudor. Marse tri ha dezhe pevar evit digeriñ ar c'hoari hag e vo c'hoariet ur perzh birvidik gant kement pezh zo gant ar re wenn. Marse tri hag eskob Esaezai. An eskob Esaïs-se n'eo ket ar pep gwellañ sañset, ne anaoue ket spis-kenañ an digoradur Aleksenko. A-hend-all, ha marc'had n'ije c'hoariet rouanez Esaïs. Aze e kudenn ar re zud avat zo dont a-benn da ziorren an eskob-mañ, ha ma ne zeuont ket a-benn d'ober bec'hwer a eskob Esaïs, e ne c'hallint ket Benafin da sortial an eskob-se a-raok pell hag e vo ur gudenn vite er bartienn e-giz Welimp. Setu eskob e seizh, Kastelbin, Kastelbin ha D pevar, setu vit digeriñ ar golonenn D. Ha marteze e vije plijet da dud zo c'hoari Tetris amañ. met gwelloc'h eo digeriñ ar c'hreiz peurliesañ pa vez lec'hiet gwelloc'h ho pezhioù. Padal ma ne vez ket lec'hiet mat ho pezhioù e kentoc'h e vije alietoc'h leuskel ar c'hoari serr ha mod-se e c'hallfer leviata ha fiñval ho pezhioù lec'h 'peus c'hoant. D pevar, C dab D pevar ha marc'h dab D pevar. Setu amañ pa weler an diforc'h zo etre an div blegenn. E goudor emañ pep roue. Kevatal e niver a-bezhioù a bep tu, met gwelloc'h evit ar re wenn memes tra, pa 'z eo birvidik o fezhioù padal o depoan ar re sur hein, da ziorren o eskob, o marc'heg, o tou, o zour ha kement zo. Rann ese seizh. Eskob Etri, impasse Eskob Etri, graet eus tour d'e-unan a-raok, setu, hein, porte mennoz e ray Eskob Etri war-lerc'h. Uh, tour d'e-unan a zo poellek dre ma lak an tour uh, war ur golonenn digor, hein, ret eo lakaat an tourioù war golonenn digor ma vez lakaet e-unan aze e vo stanket gant he fezh-gwerindeiz, pezh n'eo ket gwall fin. Tour d'e-unan, tour d'e eizh, Hag eskob e tri, lakaomp e nije graet eskob F-pevar e vije e vije bet ur gudennig marteze e nije gallet bountañ e pemp hag e vije bet taget an div bezh war an dro. Setu e kav gwelloc'h mont e e tri. Mar bez c'hwec'h hag a-raok tagañ implijout holl e bezhioù. Chom a ra an tour n'eo ket bet implijet gant ar re wenn. Tour A C-unan. Setu se zo traoù a c'hallit ober c'hwi ivez er gêr. n'eo ket ret bezañ mil barrek na bezañ ur mailh evel Yann Iponache evit c'hoari taolioù seurt-se. Ha digas a ran d'o soñj an taolioù gwellañ eo ar re wellañ peurliesañ an taolioù aesañ ma ne gaerezit eo ar re wellañ peurliesañ. Setu e oa bet c'hoariet marc'heg e oa bet c'hoari e pemp gant ar re zu ma vez lakaet ar marc'heg e pemp amañ. Pa vije ur gudenn taktikel diouzhtu, daoust hag-eñ e c'hallfer gwelet petra c'hall ar re wenn ober? Mallozh Kandor, pemp eilenn 'vit ehanañ ar video. Gallout a ra ar re wenn neuze Debriñ e DPM amañ. Ha ma vez addebret gant ar marc'heg neuze e tagan div wech ar rouanez ha goude eskemmoù a-seurt-se en em gavan gant ur pezh ouzhpenn hag neuze ur barti hengouniet. Ha marteze ar pezh a oa diaesoc'h da gavet zo petra c'hoarvez ma vez debret ma rouanez. Aze n'eo ket ret din debriñ diouzhtu. Gallout a ran ober un taol a a zo dañjerusoc'h evit ar re zu en ur raok. Ha setu petra zo dañjerusoc'h evit koll un ur rouanez a-benn ar fin tagañ ar roue, ober bec'h. Hag e c'hallan debriñ e esaez ur raok, bec'h d'ar roue, redediañ Fival. Distreiñ a ran amañ gant An tour, debriñ a ra ma marc'heg hag en em gavan c'hoazh gant terfezh a-enep div. Setu n'eo ket ken aes evit ar re zu e-giz ma welet lakaat o, o fezhioù war jeu. Setu o deus dibabet c'hoari E-pemp evit skarzhañ ar marc'heg ha leusken an eskob. Marc'heg F-pemp, eskob da pep marc'h, rondez da pep marc'h. Ha gevelomp amañ eus hor splet ha n'eo ket ur splet bras met ur splet plijus hag aes d'an nebeutañ dre ar fed emañ an eskob frank war ar veskolenn hag e c'hall kontrolliñ e pevar ha d' e pemp e zouar. Mars e pevar adag an eskob ha neuze ne fell ket din leuskel an eskob debriñ leuskel ar marc'heg debriñ ma eskob a-hend-all 'mije un estrukturenn gwanoc'h Setu Efyvan Euguben, Tour dab d'e-unan ha Marc'heg dab d'e-unan. Ha mod-se e c'haller krouiñ tactico ivez hein, euh, dre stankadenn ar marc'heg. Tour d'e eizh ha bremañ zo taolioù dedennus gant ar re wenn, daoust hag a c'hallit gwelet petra oa bet c'hoariet amañ gant ar re wenn. Marteze oac'h peus soñjet e Betri met Betri n'eo ket ken aes aze. pa ranker j'ai dit traoù a seurt traoù evel mar Etri pe mar Dec'hwer lakaomp e rafen mar Etri hag e vije debret ma rouanez e c'hallfen debriñ ar marc'heg eskob e-unan ha debriñ an eskob aze, hag e vije graet lamm neuze. Ur sapre tro-kamm vije, hein, pa, pa soñje d'ar re wenn o dije gounezet ur rouanez. Hag e, ha mar dec'hwer ha n'ije gallet bezañ c'hoariet ivez. Ha ma vez tapet aze, rouanez Dab e tagan ar marc'heg en-dro. Ar pezh zo bet c'hoariet neuze oe eskob da'p he c'hwec'h. Neuze se n'eo ket evit o blijadur hepken o deus zebriñ hor marc'heg, n'eo ket peogwir n'eus gwelet un dra da zebriñ en deus debret diouzhtu, met peogwir n'eus o mennozh en deus en deus lakaet bezañ soñj a zo dont da zebriñ hemañ eo EH6 goude eskob E pevar. ha n'eus netra d'ober evit mirout ouzh ar evn aze da vont e H6 ha da lakaat ar roue du en arvar bras ma vez graet ger-c'hwec'h gant ar re zu m'eo ket met debriñ e f-c'hwec'h tra ken ronez ha pemp aze e c'hall debriñ met n'eus ket mall warnañ kennebeut dre ma c'hall debriñ pa ne c'hoant setu e fell deomp mirout ouzh ar re zud o deus e briadoù marse da vont e dedaou dreist-holl ha neuze e lak ar marc'heg en-dro 'ba jeu merzit ne oa ket birvidik ar marc'heg war ar renk kentañ setu bremañ e c'hai deus e pemp d'e pemp ur garezenn a-bouez ha pa c'hello kontrolliñ e seizh ha mirout ouzh ar roue da vont kuit mac'h d'e pemp just a-walc'h b-pemp 'vit gwareziñ ar marc'heg e-se pevar ha neuze e e c'hallan bremañ debriñ H6 tapet ho pezh hag e grog da vout dañjerus-bras a zemerzhe 'ta e Rodrozorn Landerway e H6 hag e dre ma ne c'hall ket mont e E6 abalamour d'ar marc'heg. Rediet eo neuze ar re zu arberzhiñ o zour war ar marc'heg-mañ, bout adtapet gant an eskob ha goude rouanez d'e daou, setu. Aze zo... Ret diwall gant se hein, kar pa gwelet a rit mat aze emañ taget un tour kement hag an eskob war an dro ha ne c'haller ket difenn pep hini. Me Yann Niponache en oa raktresez-se hag en deus arberzhet e dour war ar marc'heg. Pezh gwerin an dap un dro hag e pevar. Evit sankañ mat an eskob aze war ar garrezenn-se ha ne c'hallo ket bezañ skarzhet ken war ur garrezenn greñv emañ e depemp. Hag aze e c'haller e c'haller en em soñjal un tamm war ar blegenn. marteze e soñj ganeoc'h e c'hall bezañ mat evit ar re zu, met n'eo ket gwir. Ar pezh a gont Ha pa vez plegennoù gant eskibien enebet o liv, da lâret eo unan a sav ar c'harazennoù wenn hag egile war ar c'harazennoù du, eo tagañ. Tagañ va liv e eskob. Setu dreist-holl ma chom rouanezed pe tourioù war an dablez. An hini a dago benn-ha-fin a vo trec'h peurliesañ. Padal ma vez eskemmet an div rouanez e n'eo kalz muioc'h a chañs d'ober rambo ha dre ma ya ma c'haller sevel kreñvlec'hioù evit en em zifenn aesoc'h gant eskibien enebet o liv. Neuze ronez da b-daou, ronez a seizh, roue e seizh ha ronez c-eizh. Hag aze ma laoskan amzer deoc'h 'vit goût petra 'vez gourdrouzet gant ar re wenn. Petra 'larcher-c'hwi ? Neuze, pezh a zo dañjerus eo e c'hall ar re wenn, lakaomp e vije graet APEM, c'hoari marc'h ronne C6, roue E6 ha debriñ F6 da skouer hein. Hag e hag ne c'halle ne c'hallfe ar roue en em dennañ nag ober netra goude roe e feiz e c'hallan distreiñ e eur c'hwec'h petamant e gec'hwec'h ha reiñ lamm aze e f-seiz just e-tal ur roue da skouer eskob e c'hwec'h mirout outañ da vont hag e c'horozanañ rouanez f-seiz ma 'z a aze e rin bec'h ha lamm Ha setu en deus dibabet ar re zu distreiñ ober c'hwer. Neuze ne c'hallan ket, ne c'hallan ket ober rouanez SSIS ken, met bet c'hallan debriñ ar pezh gwerien amañ. Rouanez Bupam, eskob dap... Ha setu aze petra a rafer, eskob dap F6 pe rouanez C6 en dro. Posubl eo c'hoari eskob dap F6? Met marteze ne vo ket ken aes a zeu gounit pa vo eskemmet an div rouanez. Gis 'm eus lâret deoc'h eus kalz chañsoù ober rampo pa vije gant div bezh gwerin nebeutoc'h, pa vez plegennoù seurt-se gant eskibien enebet o liv. Padal ma vije an eskob du war ar c'harrezennoù wenn, se vije aes-tre da c'hounit. me gant ar c'harrezennoù, m'emañ war ar c'harrezennoù du e ranker diwall. peogwir e c'haller stankañ ar c'hoari ha leuskel he holl bezhioù war karrezennoù du. neuze en deus miret ar rouanez a aboueze ba da gêr klask miret ar rouanez ha n'eo ket eskemp-ne. Rouanez C6 Rouanez un dro e D6 Rouanez C5 hag aze 'neus gwelet Aleksenko benn ar fin ne oa ket kalz traoù d'ober ken. Ha marteze ne varvo ket diouzhtu met tapet vo war grenn dermen pe war hir dermen ma tap amzer. Met aze n'eus dilezet. Lakaomp Erache, roue e eizh, e c'hall ar re wenn c'hoari eskob sec'her diouzhtu ha neuze gounit ar rouanez gant ar stankadenn. Ha ma ra eskob roue d'e eizh, e c'hallan c'hoari honnezh e feiz da skouer, ha debriñ F6 gant ma eskob. Gounit a ran ur pezh ouzhpenn hag e talc'han ar rouanez war an dablez. Setu ar roue du n'en do neblec'h pennañ-fin da vont da guzhat. Padal eo gwarezet-mat amañ a sellit ema roue e-ge-unan. Pa int e-ge daou e vo ket kalz traoù a c'hallo ar re zu ober. Setu e c'hallin tamm-ha-tamm Gwellat ma flegenn hag el live-se e ouie Aleksenko ne servije da netra stourm ken hag en deus dibabet neuze dilezel ar parti. Setu neuze pezh zo deus ar c'hell-soñj er bartienn-mañ a zo ar mod ma ma neus c'hoariet an digoradur ha ma ne ma ma oa en em diorroet. Ha Aze ar mod m'en deus lakaet an tour ba'r jeu, hag ivez penaos en deus taget goude hein, pa oe F5 aze, penaos 'neus graet evit debriñ ar marc'heg F-c'hwec'h, kas en-dro e eskob e pevar. Hag ar mod da dagañ erfin gant an eskibien enebet o liv gant ur rouanez a bep tu. Setu 'misañs ne- n'eus plij deoc'h. kasit evezhiadennoù pe goulennoù ma karet.